און די דרשה איז לעילוי נשמת הבחור אפרים פישל בן רמות חלאל זל בין חיים לחיים. לאמיר פארשטיין די חילוק צווישן א מגושם'דיגע לעבן און א רוחניות'דיגע לעבן. א מגושם'דיגע לעבן טייטשט א מענטש וואס איז ביזי נאכלויפן די עולם הזה, הי וואנטס טו העוו א גוד טיים, ער וויל לעבן מיט אלע עולם הזה. וואס איז די חילוק צווישן אזא מענטש און א מענטש וואס לעבט מיט די אייבערשטער? יעצט האסטו אמאל באמערקט. ווען א מענטש איז ביזי נאכלויפן עולם הזה, וואס טוט מען רוב צייט? רוב צייט חלומ'ט מען און מען רעדט פון די חלומות, איך גיי מאכן געלט, איך גיי בויען א שיינע הויז, איך גיי קויפן דאס, איך גיי קויפן יענץ, איך גיי פארן אויף א שיינע וועקעישן, א גאנצע טאג איז מען ביזי וואס מען גייט, אדער איז מען ביזי רעדן וואס מען האט געהאט, אויף וויפיל פון גאנצע זאכן עקשעלי האט מען? וויפיל פון די גאנצע צייט וואס מ'איז ביזי חלומ'ען און טראכטן און רעדן דערפון וויפיל עקשעלי ענדשויט מען? פינף פערסענט פון די צייט? אפשר איז עס שוין עקזעדזשורעיטעד, פראבעלי לייק וואן פערסענט אדער נאט איווען וואן פערסענט. ס'האט געמינט אז אלעס איז נישט מער ווי א חלום. יעצט כדי צו האבן עולם הזה דארפסטו ארבעטן שווער. דארף מען אריינלייגן אסאך כוחות זיי צו מאכן געלט כדי צו האבן אלע עולם הזה אלע תאוות עולם הזה, יעצט די דארפסט קאמפיטן א גאנצע טאג א גאנצע טאג א גאנצע צייט יו העוו טו בי עהעד אוו יור געים, און רוב מאל ווען א מענטש קאמפיט אין רוב זאכן פארלירט מען רוב מענטשן פארלירן סאו ס'איז נישט נאר ביי געלט ס'איז ביי אלעס, ווילסט ווערן א גרויסע זינגער דארפסטו קאמפיטן, דו ווילסט דאס, יעדע זאך וואס דו ווילסט האבן דארפסטו קאמפיטן, די מער א מענטש האט די מער וויל ער, סאו קומט אויס די מער דו האסט די ווייניגער צופרידן ביסטו, פשוט ווייל דו ווילסט יעצט מער, ס'פעלט דיך מער יעצט, און די אלע זאכן וואס מאכט א מענטש אנגעצויגן, א מענטש איז סטרעספול, ווייל די מער דו האסט מרבה נחשים מרבה דאגות, די מער דו האסט די מער דאגה'סטו, און דו ביסט אנגעצויגן, דו גייסט פארלירן א גאנצן טאג. און נאך א זאך, א מענטש וואס איז ביזי לעבן א מגושמ'דיגע לעבן, ער איז א גאנצן טאג ביזי זיך צו קאנווינסן אז ער איז נאך אלץ יונג, סאו לאמיר צונעמען די לעבן, א קינד איז אלל אווער די פלעיס, צופלויגן, ווערט א בחור, גייט מען אריין אין די טינעידזש יארן, איין טאג איז מען רעכטס, איין טאג איז מען לינקס, מען ווייסט אליין נישט וואו מען שטייט אויפן וועלט, און בערך ביי די. ניינצן יאר אלט, רוב מענטשן בערך ביי די ניינצן איז מען שוין פריטי סעטעלד, און מען ווייסט וואס מען וויל, מען ווייסט ווי מען שטייט, און דעמאלטס איז מען יונג און עקטיוו, ווייסט, און יור אפ פאר עניטינג, אויף ווי לאנג האלט זיך דאס? בערך ביז די דריי און צוואנציג אדער פינף און צוואנציג, סאו וועסט טרעפן א פינף און צוואנציג יעריגע מאן, א זיבן און צוואנציג צו אפילו דרייסיג, ער איז נאך אלץ יונג, ער איז זייער יונג, אבער ער האט נישט די מאטיוועישן, די די איז אפ פאר עניטינג האט ער שוין נישט, שוין נישט די זעלבע ווי ווען מ'איז געווען צווישן די נײַנצן און די דרײַ און צוואַנציק, ס'איז ממש אפאר יאר פון א מענטש וואס ער קען זאגן אז ער איז געווען אפ פאר עניטינג, און וואס געשעט אין די פאר יאר? אדער האט ער יעצט חתונה געהאט דארף ער זיך אויסלערנען דאס קומענדע ווייב, אדער איז ער זוכט ער א שידוך. און וואס געשעהט נאכדעם? א גאנצע טאג איז מען ביזי זיך צו קאנווינסן, נעה איך בין נאך אלץ יונג, איך בין נאר די עידזש, איך בין נאר די עידזש, נעה איך קען נאך דאס, איך קען נאך יענץ, אבער די פאקט איז מען ווערט עלטער, און די עלטער מען ווערט, די ווייניגער קען מען, די ווייניגער קען מען ענדזשויען. א גאנצע טאג ווערט מען דיסעפוינטעד. די וועג וויאזוי די באשעפער האט באשאפן די וועלט אז עס זאל א גאנצע צייט זיין פראבלעמען סאו יעדע מאל מען וויל עפעס טון גייט זאכן נישט דיין וועג וואס געשעט ווערט מען דיסעפוינטעד און נאך א זאך מען קען נישט עסן וואס מען וויל טאמער א גוטע עסן איז נישט געזונט איז אז א מענטש גייט און ער וויל זיך נאכגעבן אלע תאוות און עסן אלעס וואס ער וויל וועט ער נישט זיין געזונט חס ושלום. יעצט דארף זיך א מענטש לימיטן, צו זאגן ניין איך גיי נאר עסן דאס און יענץ, מילא די ביסל אינדזשוימענט וואס ער קען שוין יא האבן, די ביסל עסן מוז ער וואטשן. און נאך מ'איז דא פיל מיט אנדערע זאכן וואס מ'קען טון וואס איז נישט געזונט. איז מילא די ביסל וואס דו קענסט שוין יא אינדזשויען דארפסטו דאך וואטשן א גאנצע טאג. סאו צו צו נעמען א מגושמ'דיגע לעבן איז ממש רחמנות. דארפסט ארבעטן שווער, דארפסט קאמפיטן, דו ביסט אנגעצויגן, ביסט קיינמאל נישט צופרידן, גאנצע טאג גייען זאכן גייען זאכן פונקט פארקערט ווי דו ווילסט, דו ווערסט דיסעפוינטעט, דו קענסט נישט עסן וואס דו ווילסט, און דו ווערסט עלטער אפילו דו ווילסט נישט, און אלעס איז סך הכל א וואן טו פייוו פערסענט פון די צייט וואס דו עקשעלי ענדשויסט. רוב צייט ביסטו נאר ביזי חלומ'ען אז דו גייסט אינדזשויען, אדער ארבעטן שווער פאר עס, אבער די ריאליטי אויף די די ביסל אינדזשוימענט וואס איז יא דא איז כמעט גארנישט. און יעצט לאמיר גיין צו א מענטש וואס איז א בעל מצליח, הי ריעטשד די טאפ, סאו מ'וואלט געזאגט א ריעטשן די טאפ אסאך מאל קען זיין נישט נאר אז ער געמאכט אסאך געלט, אז חוץ אז ער געמאכט, לאמיר זאגן ער געווארן די גרעסטע זינגער און ער איז א גרויסע עושר. סאו איך ווייס א מענטש אסאך מאל האט א גאול ער וויל ער וויל זיך אליינס רעפרעזענטן ער וויל אליינס זיין מער ווי דשאסט האבן געלט, סאו לאמיר זאגן דער מענטש האט שוין געהאט דעם מער איז חוץ די געלט האט ער נאך עפעס איז גייט צו אזא מענטש פילט ער פולפילט אין זיין לעבן פילט ער א חיות אין זיך וועגן ער האט די אלע זאכן? ניין סאו נאך אלע זאכן נאך אלע שטיסן וואס מען זעט אז ס'איז גארנישט, פון די ביסל וואס ענדשויט, יו דאנט איווען פיל יו העוו עניטינג. יו דאנט פיל אלייוו. אזוי ווי האסט אמאל געהערט די ווארט, מ'זאגט א דעד מען איז א דעד מען וואלקינג אלייוו. א טויטע מענטש וואס וואקט לעבעדיג. יא ער לעבט, אבער ער איז נישט לעבעדיג, ער האט נישט קיין חיות אין זיך. יעצט לאמיר פארשטיין א רוחניות'דיגע לעבן. א רוחניות'דיגע לעבן איז פונקט פארקערט. א מענטש וואס לעבט מיט די אייבערשטער ענדזשויט יעדע מינוט, ווייל אפילו זאכן גייען נישט זיין וועג, ער ווייסט דער באשעפער האט אזוי געפירט, ממילא איז ער צופרידן וואס דער אייבערשטער געבט אים. און נישט נאר דאס, טאמער א מענטש ארבעט אויף זיך, קען ער זיין צופרידן אפילו אפילו העפי ווען זאכן גייען זייער נישט גוט, אפילו מיט פעין. ווייל אז די גלייבסט אז ס'איז דא א סיבה פאר יעדע זאך וואס ס'געשעהט, איז די פעין שוין נישט קיין פעין, און יעצט אפילו די פעין איז פעין, ס'טוט וויי, אבער ס'טוט נישט אזוי וויי ווייל די גלייבסט אז ס'איז דא א סיבה דערביי. יעצט, א מענטש וואס לעבט מיט די אייבערשטער ארבעט אויך שווער, יעדער איינער ארבעט שווער, אני המיילין והיי ממילין. אבער די ארבעט איז שווער, עס איז נאך הארץ אין די מח, מען שלאגט זיך מיט די יצר הרע, נישט נאכצוגיין תאוות עולם הזה און נאכצוגיין די אייבערשטער, איז מילא די שווערע ארבעט ברענגט דיך גוטע זאכן, עס איז די הארץ אין די מח, עס איז די זיך, די אינעווייניג. און א מענטש וואס לעבט מיט רוחניות איז נישט ביזי נעמען א גאנצע טאג, ער איז ביזי געבן, ער נעמט נאר ווייל אז דו האסט נישט האסטו נישט וואס צו געבן, ביסט א מקבל על מנת להשפיע, אבער אלעס איז צו געבן מער און מער, דו קענסט ברענגען נאך א איד צום אייבערשטן, ברענג נאך א איד צום אייבערשטן, ס'איז נישט דא קיין קאמפעטישן, ס'איז נישט דא קיין לימיטעד סופליי, פארוואס איז דא קאמפעטישן אין עולם הזה, ווייל ס'איז דא א לימיטעד סופליי, אז יעדער איינער האט א מיליאן דאלער, איז מיליאן דאלער גארנישט ווערט, סאו די מיליאן דאלער איז נאר ווערט ווייל ס'איז דא ווייניג מענטשן וואס האבן עס, באט אין רוחניות גייט עס פונקט פארקערט, ס'איז דא גענוג פאר יעדעם, ס'איז נישט נאר דאס, די מער אה, די מער רוחניות מענטשן טוען און די מער אידן מען ברענגט נענטער צום אייבערשטן, די מער קדושה איז דא אויפן וועלט, איז מילא איז עס משפיע, איז ברענגט עס, שיינט אריין דער קדושה ביי יעדעם איינעם. און א מענטש וואס לעבט מיט די אייבערשטער איז זייער רואיג. מי שמאמין לא מפחד, א מענטש וואס גלייבט, ציטערט נישט. ער איז רואיג, ער ווייסט אלעס אין הענט פון אייבערשטן, סאו דיין סטרעס, דיין אנגעצויגנקייט גייט נישט מאכן קיין גרויסע חילוק, און די עלטער א מענטש ווערט, די מער בשמחה ווערט ער, ס'פונקט פארקערט, ווייל ווען א מענטש איז יונג קודם האט ער נאך נישט עקאמפלישט וואס ער האט וואס מען קען עקאמפלישן דורכן לעבן, סאו די עלטער מען ווערט האט מען מער עקאמפלישט, נישט נאר דאס ווייל בעצם ווייל א מענטש איז יונג און א יונגער מענטש ער ווייסט נאכנישט וואס גייט פאר אויפן וועלט איז ווי נישט ווי הייבט אפילו לאמיר זאגן איינער איז טאקע ער זיצט און לערנט און ער איז א גרויסע עובד השם באט ווי נישט ווי האט ער טראכט איבער זיך אסאך מאל אפשר דאס אפשר יענץ ווייסט לאמיך עס גיין אויסטשעקן לאמיך זען יו קנאו ווען די זעסט אפערטוניטיס, סברענט, א מענטש איז א מענטש, אז מען ווערט עלטער זעט מען איין וואסערע שטותים די גאנצע וועלט איז, סטערסירט שוין נישט אפילו, סאינטערסירט שוין נישט און מען האט שוין נישט די כח, איז מילא די עלטער מען ווערט די מער העפי ווערט מען, סאיז ווייניגער און ווייניגער וואס די עולם הזה שטייט דיך אויפן וועלט, און בעצם די האסט עקאמפלישט מער. סאו ס'איז עלטער ווערן איז א מעלה, ס'איז נישט קיין חסרון, אפשר די חסרון אפשר קען זיין מ'פארלירט די כוחות חס ושלום, פארדעם זאגט מען אל תשחני לעת זקנה, מ'רעדט פון פארלירן די כוחות וויל מען נישט, אבער די איידיע פון ווערן עלטער, און איך רעד פארלירן די כוחות רעד איך פון צאמפאלן, איך רעד נישט פון פון ווי זייסט עס סתם האט מען איז געווארן אביסל ווייניגער, מען איז שוין נישט אזוי יונג און עקטיוו ווי מען איז געווען עלטער, איך רעד ממש פון צאמפאלן, דאס איז די לעת זקנה. אז מען ווערט עלטער ווערט מען מער און מער העפיער, ווייל די מער נענטער ווערסטו צום אייבערשטן. און ס'איז נישט נאר דאס, ווען א מענטש איז העפי און האט א פאזיטיוו מיינדסעט, קען ער טאלערעיטן מער עסן, ער קען עסן מער עסן. סאו, ווען דו נעמסט די ביידע זאכן און דו הייבסט אן טראכטן, איך קען לעבן א גשמיות'דיגע לעבן און איך קען רעדן א רוחניות'דיגע לעבן, לעבן מיט די אייבערשטער, זיין ביזי מיט תורה און מצוות. דא, די גשמיות'דיגע לעבן איז דאך א ביטערע רחמנות, א מענטש וואס האט נאר גשמיות האט נישט קיין לעבן, דאס רעד איך שוין אפילו א מענטש וואס האט געריעטש די טאפ, און ווער רעדט נאך אז רוב מענטשן קומען נישט אן אין ערגעץ ביי א רוחניות'דיגע לעבן, ס'איז נישט דא א זאך וואס הייסט ריעטשן די טאפ. מ'זאל האלטן איין גיין און מ'גייט און מ'גייט ס'איז נצחיות, ס'איז דא גענוג פאר יעדעם. ס'איז א מחייה'דיגע לעבן, די עלטער די ווערסט די מער העפי ווערסטו. סאו פארוואס זאל א מענטש וועלן נאכלויפן אלע גשמיות און אלע תאוות עולם הזה. נאך צו יעצט האט זיך די זומער אנגעהויבן. עס קומט די זומער, די עולם איז ביזי. בעסיקלי פארטי און רוף עס בארביקיו און רוף עס פארן פלעצער וואס ס'זאל נאר זיין, מען איז ביזי גיין, מען איז ביזי טון, און זייער סאך מאל א מענטש קען זיך אינגאנצן פארגעסן אז עס איז דא א סיבה פארוואס ער לעבט, און ס'נאך דערצו פאר די זומער, מענטשן כאפן נישט אז ס'איז ממש אפאר חדשים פאר ראש השנה יום כיפור, מען פארגעסט זיך אינגאנצן, סאו זאג איך ס'איז נישט קיין פראבלעם, קענסט גיין, מאך א בארביקיו, איז קודם ווי דו גייסט ברענג מיר די אייבערשטער דארט. דאנק די אייבערשטער וואס אלעס די אייבערשטער האט דיך געגעבן, און חוץ דעם ווער נישט פארלוירן אז דאס איז די לעבן, זע איין אז ס'איז דא עפעס מער פון דעם, און דערמאן דיך וויאזוי ס'איז געווען לעצטע יאר, ווען לעצטע יאר אויב דו ביסט געווען ביזי דאס אלעס נאכלויפן, וואסערע מין לעבן האסטו געהאט, האסט דאך נישט געהאט קיין לעבן אפילו, איז הייב אן צוביסלעך צוביסלעך ברענג אריין די אייבערשטער אין דיין לעבן, הייב אן מער גיין אויפן וועג פון תורה און מצוות. און לעב מיט די אייבערשטער, און עסט דאס טון וועסטו ווערן אויפגעלאכט, כ'האף ענק אלע פארשטייען, האטס א גוטן טאג.